ma nigo chik Nyagwa Ramogi Ajwang' mar rito oganda Luo e Luo Council of Elder. Aiwinjo chien kacha ka Ruodh Goro ma Narobi olero maler o, positions kata kombe mantiere e Luo Council of Elder. Be gima makoni man go constitution bende oyie ni ker mar luo obed ariyo onge kaka ker dibed ariyo ker kata kingi bedo mana achiel emomiyo ineno ka nyaka ne chak uh, re ker mokwongo nyaka sani wan gi ker mar ochiko onge chieng' ma wasebedo gi ker ariyo Mana kaka oganda koganda nyaka kingi bed mana achiel, to kata mana nyithi Nyasaye mm. kata mana e bug Muma onge chieng' ma kingi diniwinje ni gin kingi ariyo. Kingi kosetiyo ba ndalone orumo, onyalo ritaya kata kotho Nyasaye okawe to eka machielo donjo. Koro kaka king'iyo uh, Luo Council of Elders waka katiba wa wacho ni uh, of, mano koro office bearers mobedo registered mantiere ka Attorney General wacho ni office bearers uh, qualification duties and duration of service koro uh, kare abich achiel wacho ni office bearers gin kaka jomage office bearers en kaka ker ogai ruodh goro jalup ruodh goro okebe jalup okebe kod osumba mruai. Osumba mruai ema onge jalupne, tiende ni organizing secretary. Koro kanyo ok iwinje kowach ni ker nyalo bedo ariyo, ker en achiel. Mana kar kanyo kaka winjo no pok awinjo ni ginyalo bedo ariyo kata miya kwano nyaka chop ochiko awinjo mana kikwano moro gi time ne moro moro wuok e kendo eka moro timne nadi eka moro donjo o, jog office bearers miwachogi ker mar luo gi uh, ruodh ogayi to gi uh, osumba mirwayi to gi okebe aweyo mane I- iweyo ah, Akalo piny. Goro. R- ruodh goro ruodh goro okay jogi wachak gi ker ker Mondo mi dhiali watim atima koro ranyisi mondo mi koro o- o- o- dhiali ni Peter Hago en ker mana chiwo ranyisi. Ing'iyo ang'o gang'o gang'o kaluwore gi chik. Chopo nadi eka koro eh, yier ker kata ni koro macha e ker. Iyiero jogi ofise nade? Erokamano kuom penjo maberno nikech eh, Ogandawa onego ng'e maber kaka ker bed e ofis. Wakaw kuom ranyisi kerwa masani Odungi Randa kaka noyiere obedo ker. Nitiere gik ming'iyo kaka namba achiel, ker nyaka bed jaluo, ok dobed ng'ama ok jaluo. Namba ariyo, Ker nyaka bed ng'at mong'eyo uh, luo kitgi gi timbegi kendo en kod uh, uh, ong'eyo arita mag chike luo maber kaka Nyasaye noketo kata kaka joluo dak kendo luoro momiye bende nyaka obed ng'at momi luor ok ng'at ang'ata Ng'at ma jodongo nyalo a jopiny miyo luoro manyalo telonegi. Tiende ni ker nyaka obed ng'at man gi mich mar telo ne oganda. Ng'at manyalo kelo kwe, ma jakel kwe. Ng'at manyalo rito oganda. Omiyo nyaka ibed gi qualities gi duto te te te te te eka inyalo bedo ker. Koro uh, kisebedo gi qualities gi to ker iyieri nade ker ok en gima igoyo ombulu ker en gima jodongo nitiere e katiba kae wan gi gima iluongo ni supreme council of elders dhi to bedo piny to gin giwegi elders go Ging'iyo ni ng'ano manyalo telowa. Kuom ranyisi, ka nyocha iyiero Odungi Randa, jodongo nowuok e pinje ka pinje. Ne nitiere jaduong' mane owuok Siaya mane dwaro bedo ker. Ne nitie jaduong' mane owuok Homa Bay mane dwaro bedo ker. Nitiere jaduong' mane owuok Migori mane dwaro bedo ker. To kaeto nitiere jaduong' mane owuok Kisumo. Koro Odungi Randa ni ema owuok Kisumo. uh, Kisumu County. Koro jodongogi odhi to ng'ire to gilamo Nyasaye, Nyasach piny. To jaduong' mokwongo weyo kare ne en jaduong' mane wuok Siaya, ne an koro asiro Dungi Randa. Kae to jodongo mokogo okoni ni ah, wasiro Odungi Randa, to Odungi Randa owuok ni koro en e ker. Tiende ni jodongo wetege, Supreme Council ne omiye siro ni ah, mae koro e ker marwa. Ok en gima nogoye ombulu, to ok en gima ne ng'ato oketore aketa. Jodongo wetege ema nong'iyo qualities ma Odungi Randa nigo, boneno ni jaduong'ni mae nyalo rito oganda. Koro mano e kaka ker obetie. Ah, mar ariyo, ker en nitiere age limit ming'iyo. Ng'ama bedo ker kata mabedo gai en ng'at man gi higni piero abich gabich kadhi mbele. Tiende ni ng'ama bedo gai onyalo kawo kom ker. Koro nyaka obed gi same qualifications mag ker. Koro age requirement mar ker ni en piero abich gabich kadhi mbele. Ok obed ng'ama pod tin below 55 years. Koro aparo ni iwinjo wechego maber.